Bihi shɛba bɛn dɔɣi maa, bɛ wuliya n-nyɛ ba ni taba. Bɛ nyɛla dachɛhi. Dachɛhi n-nyɛ ba. Tɔ zuŋɔ maa dii nyɛya di kpahi wɔɣiri maa bahi. Shɛba ban kanni na yɛn ŋmanila bɛ biɛlila bɛ taba na. Shɛba mi ni mɔni paai sunsuni, amaa ka lee bi paai. Hal shɛba beni n-ni paai kpaliŋkpaa, amaa ka ku kpuɣi jaashee maa. Tɔ di zuɣu m mabia, zaŋ maa zaɣa zaŋ ti zaa tɛlivishin asibiri dali kam zaasa kuriga anii zuɣu ni, ka birichin bihi ŋɔ zaŋ bɛ nyɔri taɣili taba n-wuhi bɛ milinsi zaŋ chaŋ Dagbanli polo baŋsim chuɣu saha. chuɣu saha. N teeri a asibiri dali kam zaa sa yuun kurigi a ni yi nya ʒii ŋɔ pam bɔri ni bɛ sponsi baŋsi n chuɣu bee n tabi sɔŋli. Bolimiya 0242071944 bee ka a bol 0243671243 baŋsim chuɣu wuhi maa milinsi zaŋ chaŋ Dagbanli polo zaa TV dihi tabili dundɔŋ. Tuma naɣila a gbini paɣisi yibo bia, o bi gariti naɣ nyama tooni. Dira moli saa ni moli, ni a kana ti wuhi a milinsi mini a. To, taali, taali, taali. To, yin kuli wum ti ʒii maa taach maa zaa TV baŋsim chuɣu saha maa m-bala maa. Saha ŋɔ nyɛla saha shɛli ti ni zaŋdi gahiri nuu booni gandammoya ka bɛ kanna ti zaŋdi bɛ baŋsim ni nyɛ shɛli bɛ milinsi bɛ yaa tariga zaŋdi tiri salo eh, bɔhisi n-nyɛ li ka ti bɔhira eh, ti kpammi yɛli ti ni tiri ya ni di bɔhisi ni Dagbani ni bɛ bɔhirila yɛtɔɣa bɛ bi bɔhiri bɔhisi yɛtɔɣa ka ti bɔhiri ba ka bɛ zaŋdi bɛ milinsi ni nyɛ shɛli zaŋdi tiri salo. Ti bi yɛn zaŋli tira ka nyɛri karili ni nyɛ shɛli. Di zuɣu yi mi ʒii maa yɛla maa salo yaa niŋ zaɣa niŋ din ni ka ʒi bi ti bi talivisa nim gbuna ni n gulisi tibili ni o nyɛ zuŋo dabisili ŋo ti chɛndi maa ni yɛn chaŋ shɛm ti ni zaŋ ganda moya anahi maa na ti ʒili ni bi niŋ saa ni moli maa ka ti nyɛ nyɛ ti yɛn chaŋ ti n zani shɛli ʒii ŋo maa zuŋo n pahari di buyi timpili zaa tv baŋsim chuɣu season two maa zuŋɔ n pahari di buyi ʒini bɔ to eh, koyi ka ti chaŋ ti zaŋ din kam biɛni n zaŋ ti eh, lahabali bili ŋɔ ka n koyi zaŋ zaŋ soŋ na pɔi dama ti ʒii maa nimmɔhi bɛ dinni pam ti di ka saha ni ti zaya ni ti puhiri niriba eh, gungoŋ ka ti kpɛri maa Sapasinim ni yi chaŋ kuyili ni bɛ ti kpe guŋgɔŋ la, dini m-bɔŋɔ maa, bɛ bi nyuri kom, bɛ bi diri bɛ maŋa shee marafa maa nti taagi, ka bɛ nya bɛ zuɣu suŋ ka naan pili dari dibu. Dini m-bɔŋɔ, ŋuni ŋɔ maa ŋun pala simpa ka ti yɛn chaŋ ti m-paɣi ti naba ka ŋub shinkaafa ka naan taai ti waa naba paɣibu ka kpiɔŋɔri ŋɔ maa ninmɔhi shee m-bɔŋɔ maa na. Ɛm, ɛɛ, ti ban tumdi maa, ti galisiya. Din galisi maa. Yɛlimaŋli bɔhisi maa fukumsi bela n nuu ni. Salo yɛtɔɣa shɛŋa ka m bɔri ni n kahigi ti nya. Ti daa bi nya saha ni ti zaŋ ba ʒiri ŋɔ maa n zaŋ baŋsim maa zaŋ ti ba ka bɛ baŋ ti ʒii maa ni chani shɛm. Ti daa kul paai ba mi na kpe ka ti mini ba ti tɔɣisi di yɛtɔɣa amaa salo bi diri shɛhira. Di zuɣu ka m bɔri ni n kul zaŋdi a yɛtɔɣa bila maa zaŋ sɔŋ na. Ɛɛh! M mini ban tumdi maa m baŋ ban ʒiya ŋɔ di mini ti paai saha shɛli ka man gba chɛ ka yuun lo o ninni. N sula tarili maa yiko. Yɛn bɔhila bɔhigu maa ka ka ka a laɣisili ka n yuli bɔhigu maa dariza ni nyɛ shɛli din tu ni n taai shɛli ka n taali. Amaa di ni ti laɣisi laɣisi ka laasabu maa mali ma n gba chɛ mi ka kpali yuuri o nyin ni o yɛn yɛli shɛli din ka man gba mi. Dinzuɣu di laasabu maa chiriŋ di ka n sani m bi mi li. Man ko n ti mi ka ʒiya. Ŋun gba mi ʒiya la o gba mi yɛn mali di laasabu n gba ka bɛ gba zaŋ bɛ gba zuɣuri gbaɣili taba. Bɛ gba nyɛla bɛ zaɣ bɔbigu. Yi bi nyari ba amaa bɛ beni. Bɛ ku ʒiya maa ka bɛ yɛla lala tuma maa ni na. Ŋun n ʒiya ŋo, m mini o bi kuɣili taba. Dimbala maa daa naami n ti naai bi dali ka m mini o daa je tab namba nima. Hali ɛɛ bia ba piri jɛhiŋfɔ n ʒiya ŋo, a yi boh o ni o kuli piimi bohi yindi din yɛn yina dinni, o yɛn yɛli o yɛn gbaai la ʒili. Di mi bi niŋdi sɔŋda, zuŋɔ ka di kuli laɣ, di kuli, di kuli siya tigili n lan zaŋ hal na kpe ŋɔ ni ŋɔ na, di bi niŋdi sɔŋda. Di zuɣu ti ʒii ŋɔ maa ni n kasi ma. yan ka sima n ka dɔɣim n ka yiŋ nima a doli mana yan yaa mini sampiɛ ŋɔ ka n yina yɛ n bala ka di miina ka yɛn yɛ kpa tiŋa ka naa kana ti paai sabirigu naa n paai saɣinarigu na di zuɣu din yɛ shɛm n bala maa na to amaa ti di ku yɛli pam zaŋ jɛndi ni polo na dama ti na kpɛrila nimmohi maa ni pirigu maa ni na din yɛ shɛm bala maa na tichin ni binshɛɣu biɛni ka ba karimbɔhimma yaɣa shɛli polo din su tɛsi nima a yɛn niŋ tɛsi shɛm ka bihi maa sabi ka a tariba tarili maa ti bo li halo effects di ku tooi niŋ ka ka a suhu ni bɔri so o mali a ma yuli bee o yɛli a yɛna bee a nyɛ o mi ka o ŋmana a dapala ka a ni tooi zaŋ lala suhu yuli maa maa ti ʒi shɛli ti ni niŋdi ŋɔ maa na lala bini maa halo effects di ka dinni hali di ku bɛni gba din tooi nyaŋ ti yaa to eh, kɔy ka n chɛ ka gandamboya maa maŋ maŋ gba dahim ti ʒii maa eh, nyan kɔy n teeyami eh, ti ʒii maa ban kuli tabiri sɔŋ li maa na ka ti niŋli biɛɣikulo maa eh, to di luna ni chɛ ka yi baŋ ban tabiri sɔŋ li ʒii maa eh, yi nya ka kom tamya ka ti kuli n foori biɛla biɛla ka niŋ na na ʒiɛŋo ma nyuri kom pam ni nyɛ shɛm bala maa na to eh, zuŋo ʒii maa ti mali bɛ ba piri abubakar abdurazak abubakar abdurazak ŋuni kuli ʒi n pam zuɣu ŋo na n ti pahi bɛ ba piri suɣuri abdullahi ni bɛ ba piri yusuf falanga hudu ŋun gba mi n kuli ʒi n pahari ata ŋɔ na ŋun bahi ni nyaanga maa ŋuni nyɛ yisa rufaayi bɛ ba piri n bala maa n mini ganda moya shɛba ban yɛn kpa tabi zuŋɔ n bala maa na di zuɣu ni chaŋ bi sani ka bi ti daba shɛli bin mali yu pa pahi bin mali yu shɛŋa bin boori ka bi yɛn niŋ biba ka bi ti zaŋ bi maŋ maŋ wuhiya ka mi naan zaŋ nimmohi maa ni nyɛ shɛli maa zaŋ soŋya na bɛ ba pira boli maa yuli ka yi tuɣi taba. Abukari Abdulrazak.
Tabili miya wula.
Zoomuchi. Eh, sokam mi mala zoomuchi. Mm. Eh, ah, n yuli booni Abukari Abdirazak mm. ka sokam lee mi ma zoomuchi. To, zaŋ galisi to.
Boli maa yuli boli ka zaŋ to. Man nyɛ Sogra Abdullahi. So niriba pam lee mi mala abira 50.
Manyɛ Yusuf falaŋa Hudu, ka sokam mi lala afa Hudu.
N yuli Isa Rufai ni di tooi zooya ka bɛ mi ma ABFC ni. ABFC ni tɔɔ. Yawa, ganda moya maa mam maŋ boli ba mam n yuya ni nyɛ shɛli zaŋ tina aman yɛra ma lahiʒibu n niŋ lahiʒibu n niŋ un un general asamba mi kuli laɣim ka tima ʒishee yɛn ʒirimi ka miri ba di alizama bahi ka biri bira lɔŋ gbaagi n baŋ ba din bala maa zuŋɔ gba ni mali shishɛli maa na mi chani ka biri ni tum ni ŋɔ shɛli to to ka do yɛta waala ti yɛ chɛri ti pili tuma maa zaligu din bɛ dindi nyɛla sokam malila o zuɣu bɔhigu ti booni ni sokam ni o yiŋ moro moro yɛn zaŋ a bɔhigu ni nyɛ shɛli zaŋ taa na di malila di zaligu zaligu maa nyɛ dini di malila saha shɛli a yɛn zaŋ labisiri a kibikibi maa yi paagi ka buɣilim buɣilim maa ŋmɛ kirr ka a na kuli yɛrila a yɛrimi tali ni pɔhim maa Eh, akpa buɣul ni ŋuna bilan pɔri pɔri chiri pɔhim yaha. Dama maligu shee m-bala, waligibu shee m-bala maana. Di zuɣu, eh, saha shɛli din taai maa bɔhigu yaɣili kam ni malila saha shɛli a ni yɛn ku niŋ din ni. Eh, tɔ. din kuli paya maa na mike maa yi zaŋ yi zaŋla dina a yɛn labisi n taai soli ni a kpuɣili din dee ti kpɛha nuuni di saha kibikib maa mi gba mi pilila tuma maa na a kuli naaga ka a zaŋ chɛ ŋun paya maa na din yɛn chaŋ shɛm bala maa na ŋolo ŋɔ maa bɔha bala n na nyɛli ti zaŋli mi ni ti yihi yihi shɛb bahi ka naan chɛ ganda mɔya maa ka bi kpa taba doli saha ka yɛn baŋdi eh, waɣara kpa taba eh, saa ni mɔli maa maŋmaŋ ni yɛn yina luɣu shɛli polo n bala maa na di zuɣu eh, kpɛ chɛm tilimi ni zuliya yɛtɔɣa nilinsi Eh, yi yɛn na gira ma, Dagbani ni yɛtɔɣa maa di luri shɛm, man yɛn yɛllimi, yɛn yɛllimi, man tɔɣisilimi sɔŋ na, ka guhira ni a ti ma din tu ni a tɔɣisili shɛm. A mali li tɔɣisili ka je ka a tarili ni nya shɛli. Kpe yi malila kibikib pia ni anu ka maaku maa nyɛ maaku dibata. Kibikib pia ni anu maa sunsuuni ka a zaŋ labisili na, a nya a maaku ni nya shɛli ka ti na ti zaŋ chaŋa. Kpe din ka ti booni round one maa. Do so yɛn pili mi ni bɛ ba piri Abubakar. Abdirazak a zuɣu ni kpaŋmalli kpaŋ yɛduhirigu maa ninvuɣu so kam ŋun kana kpɛ naawuni ni yɔ samli ninvuɣu so kam ŋun kana kpɛ naawuni ni yɔ samli
ninvuɣu so kam ŋun kana kpɛ naawuni ni niŋ a barika niŋ ni saha nana yaa maha pam ni larila
Ninvuɣ so kam ŋun kani kpe, Naawuni ni yɔ sani li.
Di nyɛla binshɛɣu din paai gari chaŋchaŋ bia ba piri suɣuri bia ba piri suɣuri ni ʒiya maa a zuɣu dini m-bala wurinim maa yaɣiya kuyili maa Yuri maa yaɣaya ku yili maa. Yuri maa yaɣaya ku yili maa. O nyɛ maa ku dibata n-tii o maŋa. O nyɛ maa ku dibata tii o maŋa. Mi bɛ piri Yusif falaŋa, Hudu, ka bɛ mi o Afa Hudu. A zuɣu diri bɔ ka a baŋ ka di pɔri ata n-ti a maŋa. Bayan di nyaaŋa ka o lahi kana. nti yɛli ma.
Di nyaaŋa ka o lahi kana ti yɛli ma. Di nyaaŋa ka o lahi kana ti yɛli ma. Maa ku dibata m-bɔŋɔ ka o di n-ti o maŋa. Maa ku dibata m-bɔŋɔ ka o di n-ti o maŋa. Ti ti karili laɣisim la, yi ni nya di daliri ni nya shɛli bɛ ni ba piri Yisa Rufai a zuɣu dini m-bɔŋɔ ka a baŋ ka di pɔri ata n-ti a maŋa. Ɛɛh, di kpe mɔɣu maa ni wɔɣiri beni pam.

Dagbaŋ n zaŋ hali chaŋ ti to di bɔbimi dini ku bɔbila Dagbaŋ dini zaŋ hali chaŋ ti to ŋmanpirigu ni kpinkpano ni zaaha di zuɣu eh, shɛba ni booni li shɛm bala din nyɛ shɛm bala o nyɛ maa ku dibata n ti o maŋa to yɛn pilimi ni biba piri suɣuri suɣuri a zuɣu ni dini n baa kpɛŋŋo maa mi di nyɛla yɛtɔɣ niɣima waligibu yɛtɔɣ niɣinli n yɛn nyɛli ka n yɛlli ka a tima di gbunni din wuhiri shɛm din nyɛ shɛm bala maa na a zuɣu bɔhigu n bɔŋɔ di malila kibikib pishi ka maaku maa nyɛ maaku dibanahi maaku dibanahi nyɛli ka di mali kibikib pishi a dini n bala maa suɣuri a zuɣu ni dini n bɔŋɔ nangbani kpali kom wula ka di wuhira bee ni nangbani kpali kom

din maa ku ba timsi pam to binshaɣu di nyɛla din faa gari di nyɛla din faa gari bi ba piri yusi falanga a zuɣu dini bɔ ka ban ka ji pɔra a na ti a maŋa ka ko pishi ka mala bi ba pira zambaŋ nu chie zambaŋ nu chie n yɛn ni sambala zambaŋ nu chie

sabu dibayi to ni o nyɛla maa ku dibayi dibanahi maa puuni maa ku dibayi ko nyɛ dibanahi maa puuni tiri saha yi biɛni ka chɛ n labisiri bɔhisi maa chira yi nyɛ din yɛn duya duya shɛm na to kpɛ ŋɔ ni ŋɔ salima mini yoo dara salima salima o ni yoo dara salima di puuni ka bɔhisi ni ki yɛn kpɛ ŋɔ na to ŋɔ maa dama la kib kib pishi ka di maa kuma nyɛ maa ku dibanu kib kib pishi maa ku dibanu nyɛli ka yi mala M yɛn pilimi ni bɛ ba piri Yusuf eh, falaŋa a zuɣu ni, ka a baŋ ka jipɔra anu n-ti a maŋa, ka a baŋ ka jipɔra anu n-ti a maŋa, ka pishi ka a mala. Din kpe a nuu ni ŋɔ, salima puuni wula ka bɛ booni kpatindariga?
Kpatindariga ŋɔ, bɛ booni eh, ninneer n-nyɛ o.
maa ku di ba num maa ko nyɛn ti o maŋa bɛ ba piri yisa eh, bɛ ba piri yisa a zuɣu dini bɔŋɔ a yi mali shili yulimi talivisa ŋɔ ni di yuuli ni mana man yɛtɔɣa ŋɔ ka wumla foto nim ŋɔ na bɛ ba piri yisa salima puuni binkɔbbo ka dagbamile booni Do zuɣu do zuɣu salima puuni binkobiri maa bi tibala yuya dama eh, din tooi niŋ ka yiya yɛlli ka ninkura na bi di saɣam bi na bi di yuŋ bindirigu bi mi sanila salima yuŋ saɣi dihili nyaanga
shishiriga shishiriga hmm.
di nyɛla binshaɣu din faa gari bɛ ba pɔra abubakar abukar abrazak azuɣu diri n bɔŋɔ ka a baŋ ka di pɔra anu di maa kuma timsi pam ni maa ni na saliba puuni binkɔbbu ka dagbamb lee booni naɣa nyili naɣa nyili
mɔɣuni binkɔbigu n-nyɛ o mɔɣuni binkɔbigu n-nyɛ o eh, naɣ nyili ka o tabira eh,
naɣ nyili kundum kundum pɔra nimbɔɔ ka o din ti o maŋa pɔra nimbɔɔ ka o din ti o maŋa bɛ ba pira suɣiri a zo dini bɔŋɔ ka ban ka di pɔra anu n ti a maŋa salima puuni binkɔbigu ka n lee ʒe tayiɣi zaani binkɔbi so ʒe tayiɣi zaani salima ni binkɔb boli lee bala jɛnkuno
jɛnkuno
ka pishi ka mali um,
ni ŋɔ a dayuɣu dayuɣu pɔra anu n bɔŋɔ ka o jinti o maŋa kpee ka ti Nɔb din nyɛ yim maa tuuli nɔb maa ka di zaŋ tina n-ti zali. Ti chɛli ti vooi kom ka zaŋ din beni n-lan tuɣi yaha n-yi mali shili viɛnyɛliŋga. Ti ʒii maa, ti ni ʒiya maa, ti malila ban tabiri li ka di chani maa ti ni chaŋ ha ti ni zaŋ li zaŋ n-ti nyana. Kom ka ti ni yɛn voogi ka labina. Mokadasu, Mokadasu, Smokes, O ka da su smoks nim n nyɛ ban n tabiri ʒii maa n ti pahi zinib sukuu eh, zinib sukuu maa gba nyɛla eh, shikuru gahindili ka di bɛ tamali ŋɔ eh, di chaŋ ha tin zaŋ bi namba nim ni nyɛ shɛŋa zaŋ tin yana o ka da su maa shɛri bin ŋma gahinda luɣuli kam alancha n ti nya to n deɛ di di ku yɛlima pam ti naagi dama eh, n yi yɛlima wɔhima ni ni bin ŋma na yɛli ni ni yɛ bin ŋma shɛli ŋɔ bin ŋma ŋmahi maa ni n bala di zuɣu bi shɛri bin ŋma gahinda n nyɛ bɛ ni tabiri sɔŋdi ka ʒi maa na chaŋ ti chaŋ ti vooi kom ka labina nti zaŋ n tuɣi yaha. Piligu naba. A naa ti amaŋa nir yi kanna nti nya luɣ shɛli polo ka tihi zibigi din ni, di zooya ka di tooi nyɛla wula. Buɣilimba.
Pɔra anahi ŋɔ ka o jin ti o maŋa. Doo bipuɣiŋga yi kuli doo n-dɔɣi bia ka o bidibiga mi gba kpuɣi paɣa n gba dɔɣi bia lala bihi shɛba bini dɔɣi maa bɛ wula nyaba ni taba dama nyɛla bɛ nyɛla dachɛhi dachɛhi nyaba To zuŋɔ maa dii nyɛya di kpahi wɔɣiri maa bahi shɛba ban kanni na yɛn ŋmanila bɛ biɛlila bɛ tabina shɛba mi ni mɔni paai sunsuni amaa ka lee bi paai hali shɛba beni n ni paai kpaliŋ kpaa amaa ka ku kpuɣi jaashee maa to di zuɣu m ma bia zaŋ maa zaɣa zaŋ ti zaa tɛlivishin asibri dalikam zaasa kuriga anii zuɣu ni ka birichin bihi ŋɔ zaŋ binyɔri taɣili taba n wuhi bɛ milinsi zaŋ chaŋ Dagbanli polo baŋsim chuɣu saha. chuɣu saha. N teer a asibiri dali kam zaa sa yuun kurigi anii n-nyɛ ʒii ŋɔ. Kpambɔri ni bɛ sponsor baŋsim chuɣu bee n-tab sɔŋli, bolimiya 0242071944 bee ka a bol 0243671243. Baŋsim chuɣu wuhi maa milinsi zaŋ chaŋ Dagbanli polo zaa TV. Di. Tɔ!
N kana ni n ti zaŋ nɔb yim laasabu ni nyɛ shɛli n-zaŋ ti. Nɔb yim maa puuni bɛ ba piri Abukari Abdurazak, o nyɛla ŋun yina ni maaki ayopɔin, ka bɛ ba piri Suɣuri Abdullahi, ka o gba mi yina ni maaki anii. Bɛ ba piri Yusuf Falanga Hudu, o nyɛla ŋun yina ni maaki pia ni ayi, ka bɛ ba piri Isa Rufai, ka o mi yina ni maaki ayopɔin ni saa nɔbiyu ŋɔ puuni bibapiri Abukar Abdulrazak mini Isa Rufai bɛ lo sɔŋ nimaani m-bala tɔ amaa shee ka ti chaŋ hali ni di bahigu n-nya din yɛn chaŋ shɛm. Chaŋ labi bihibapiri Nana Sibiri sani ka o ti zaŋ nɔbi din pahiri ayi bɔhisi zaŋ ti.
Doo bipuɣingi yi kuli doo n dɔɣi bia ka o bidibiga mi gba kpuɣi paɣa n gba dɔɣi bia lala bihi shɛba bini dɔɣi maa wula nyɛba ni taba. Bɛ nyɛla dachɛhi. Dachɛhi nyɛba. To zuŋɔ maa dii nyaya di kpahi wɔɣiri maa bahi. Shɛba ban kanni na yɛn ŋmanila bɛ biɛlila bɛ tabina. Shɛba mi ni mɔni paai sunsuni amaa ka lee bi paai. Hali shɛba beni n ni paai kpaliŋkpaa amaa ka kuli. to eh, tin vo kom ka bɛ ba piri n baŋ ba zaŋ nɔbi yim maa eh, tarili maa ni na nyɛli shɛli na zaŋ sɔŋ shɛm maa na o bɛ ba piri na maa kɔŋla kom maa yoobu amaa man pun yooi din yɛba yooya bɛ kɔŋla kom maa yoobu tin chaŋ ti zaŋ din paya maa tuɣina eh, n pun chɛ n chɛriya ni eh, ʒi maa eh, zinib sukuu nima Bɛ bela nyɔhi ni n-ti pahi eh, mukadda su smokes eh, bɛ ni na tim nuhi. Yɛtɔɣa na beni pam ka n yɛn zaŋ ti eh, ban mali zaɣa ni ʒii ŋɔ maa na. To eh, kpe buɣisibu shee n-nyɛ li. Binshɛɣu ka n yɛn boli, n yɛn boli li mi Dagban ni bɛ ni nya li, ka a buɣisi ma din be shɛm. N ku bɔmi ni a buɣisi n yɛli binshɛŋa bɛ ni mali niŋdi li ni din be shɛm. ka nini yɛn zaa ni ban bɛ sambani ka ba baŋ binshɛɣu din nyɛli do zuɣu din nyɛ shɛm bala maa na di malila kibikib pihita din nyɛ buɣusibu maa kibikib maa pihita n bala maa ka din maa ku maa nyɛ maa ku dibanu din nyɛ shɛm bala yɛn pilimi ni bi ba piri yisa rufai a zuɣu ni bi ba piri yisa rufai a zuɣu ni eh, a ku niŋ a zaŋla yɛduɣiri maa zaŋ ti ŋun paya maa na din nyɛ shɛmbala maa na din nyɛ talivisa ka ti ku ʒiya ti pala bi yaali mini ŋmɛrili dahin shɛli maa din chɛ ka ti ku tooi nyɛ so ka o ʒiya ni o gahisirili chɛya yi ni maŋ maŋ kula zaŋ yi nuhi maa n daa li tiri taba din nyɛ shɛmbala maa na bee ba piri yisa a zuɣu dini n bɔŋɔ a yi niŋ shili kibikib pihi ta eh, buɣusim ti chɛn chɛŋ kuŋ ni bɛ shɛm Dagbaŋ mini o binshaɣu chɛn chɛŋ kuŋ maa buɣusim li din bɛ shɛm
Chinchini kuŋ nyɛla boto titali ka di nyɛla boto titali ka bi tooi mali pu zuri suri di puuni
yuli ee ban kuli ʒe santili ŋɔ ee to kobketa maa to ee ni ka bi mali puzuri n suri dinni bi malila puzuri n suri dinni ka nyɛla yo buɣusimli bin mali puzuri suɣu din ni dini n-lɛm m-bahindi di nyaaŋa ka ti naan zaŋ nyee din nini ni nyɛ shɛli di zuɣu o ka tooi nyɛ tarili maa zaa tuma dibayi dibayi dibayi o kɔŋla buɣusibu ka yo buɣusi di tuma ni nyɛ shɛli tuma maa zuɣu ka a yɛn nya maa ko dibayi dibanu maa puuni maa dibayi dibanu maa puuni maa to bɛ ba piri Abubakar Abdulrazak Abu Kar Abdulrazak a zuɣu dini bɔŋɔ ka a baŋ ka di pɔra anu n-ti amaŋa, wumi ti ka zala ni bɛ shɛm, ka zala, ka zala, di ba shɛli zuɣu ka shɛm na wum di zuɣu maa, n yuli maa, ka zala, wula ka di leei be? Ka zala. Kibkib pihita maa ku dibanu.
Ka zala. Mm.
di chɛ ka yiɣi niŋ ti yɛn ni bee ti ʒi yɛn ka kabiri o nuhi ka viɛla ka viɛla
n bi baŋli
ka to viɛla eh, laribaa ŋɔ ti ku yɛn niŋla biɛla biɛla Mm. to di nyɛla binshɛɣu din faa gari di nyɛla binshɛɣu din faa gari bɛ ba piri suɣuri abdullahi a zo dini bɔŋɔ wula ka pupuri pupuri lee bɛ

yɛltɔɣa ŋɔ maa ku dibayi dibanu maa puuni maa ku niŋ maa galisiya pam ka piirila bahari maa diba dibayi a yaa bi mi bi mali binshɛɣu niŋdi bi ka yɛ baŋ di tuma ni nyɛ shɛli to mi ba piri mi ba piri suɣuri eh, bɛ ba piri am yusuf falanga a zuɣu dini m-bɔŋɔ a yi mali shili falanga leenga
leenga ti bɔla dari din waɣa n-sabiri sambanni bee puuni ka pihiri kamani ban chi pari di zuɣu bɛ ti tooi deei nɛma di zuɣu leeŋa ti yɛn sitala mi m-bo dari pampa ka ka tooi zaŋdi bindira n-deei di zuɣu
lari ŋɔ bɔbu niriba sambani ni

Eh, kpɛ ŋɔ maa n ko ya suhimi ka liɣisili ka niili ti salo ban bɛ sambani ka bi diri daanfaani bɛ ba piri eh, tɔ ti na chɛma kpɛ pukparilim alizama puuni ka chɛ n kuli kpɛ ya puuni minisi maa polo n na ko bala maa kpɛ malila kibkib pia ni anu ka di tarili maa nyɛ dibata maaku dibata n nyɛli ka ko pina anu maaku maa dibata n nyɛli di zuɣu eh, ti ni bɛ luɣu shɛli polo ŋɔ maa galisi ti kani sokam ni o yɛn moro moro din yɛ shɛm bala abokari abdurazak a zuɣu dini bɔŋɔ ka a baŋ ka di pɔra ata ta amaŋa bɔ ka dagbaŋ mi lee booni zɔnfabihi zɔnfabihi sanʒi pɔra ata n bɔŋɔ ka o din ti o maŋa pɔri ata ŋɔ ka o di n-ti o maŋa di zɔn pali bihi maa dama la di gbunni vari ŋɔ maa bɛ ni yɛn gbɛmdi mi kuna ti ni niŋ baŋgɔra ka di lan niŋ yaha ka yi lan kana ti bahi puɣisili n-gari kawaan bihi maa ni ɛ bɛ ba piri zuɣuri a zuɣu dini bɔŋɔ ka a baŋ ka di pɔri ata n-ti a maŋa bɔ ka Dagbaŋ mi lee bo o ni bɔ n-daa niŋ nyini bɔ n-daa niŋ nyini pukparilim yɛtɔɣa ka ti tɔɣisiri maa bɔ n-daa niŋ nyini

ka o kɔhi bua
o kɔhi bua naanzuu n nyɛli
naanzuu ee tamali chirigi bee kɔnfiɛm bee bee di nyɛla binshɛli din faa gari ni bɛ piri yisa yisa a dɔɣim diri bɔɣɔ bɔ ka dama mi lee booni Chinchito. Chinchito.
Nyuule nyɛli. Eh. Di nyɛla nyuule. Eh. Mɔri ni darigi ka ti nya nyuule. Mm. Ka di kɔhiri bɛ kan. Pɔra ata mɔri ka o jinti o pa o nyɛ pɔra ata o nyɛ pɔra ata. Di miya. Um, kwe, tinsi salima.

ba ta kpahi yili ta di mira eh, hmm. di tɛha maa ni ziligi maa di zuɣu ka di kipkip maa di saha maa galisi maa kipkip pishi eh, galsinli zaŋ ti bi bɛ piri Yusuf Falanga Hudu azuɣu diri mɔɣu ka baŋ ka je pɔri ata n taama kib kib pishi tin din salima le nyɛ zoya yili saŋ saŋ pɔri ata n bɔ akɔli jin ti o maŋa zoya yili saŋ bi bɛ piri Isa a zo dini bɔŋɔ ka ban ka di tindin salima n lee nyɛ mali tiba ka kuli n ko yili bi salindi tin shee ni mali tiba ka kuli n ko yili duŋ shɛ yili shiwo yili ka suli yili ka suli yili Gusha. Gushaw pɔri ata n bɔŋɔ ka o di n ti o maŋa o nyɛ pɔri ata o nyɛ pɔri ata o valimi valimi ŋɔ maa n tiɣi n yihi o maa bi ba pala bi kari Abdurazak a zuɣu dini n bɔŋɔ dindini dindini lan ka bi lee sali ni dala anaa.

o ni laɣim laɣim laɣim la maa eh, ka ti nya nya din yisi shɛm ka ti zaŋ ti salo do so chɛn chaŋ ti vooi kom ka labina
Are you expecting a new bundle of joy in your child's education? Or maybe you're already watching your little one grow and expand?

To n labina ni ti zaŋ laasabu din bɛ nobi din pahari ayi maa puuni n zaŋ ti nobi din pahari ayi maa puuni bihi batri Abukari Abdulrazak nyɛla ŋun yɛn maaki ayobu ka bihi batri suɣuri Abudulaayi ka o yina ni maaki ayi bihi batri Yusuf Falanga Hudu ka o gba yina ni maaki ayobu bɛ yi ba piri Yisa Rufai ŋuni n-nyɛ ŋun yina ni Maaki anii. Nɔb din pahiri ayi ŋɔ puuni yaha, a bi kari Abdurazaak mini Yusuf Falanga ban gba nyɛ ban lu sɔŋ nimaani, tɔ amaa ʒii maa na bi naai chaɣ ti paagi nɔb din pahiri ata puuni ka nya din yɛn niŋ.
baŋsim chuɣu saha. N tɛhira, asibili dali kam zaa sa yuŋ kuriga anii n-nyɛ ʒii ŋɔ. Ban bɔri ni bɛ sponsor baŋsim chuɣu bee n-tab sɔŋli, bɔlimiya 0242071944 bee ka a boli 0243671243. Baŋsim chuɣu wuhi maa milinsi zaŋ chaŋ Dagbanli polo zaa TV dihi tabili dundɔŋ.
taali eh, bɛ ba piri n baŋ ba ni an yina ti zaɣ shɛŋa din ŋmanila zuŋɔ ti chɛ nima ni chɛri shɛba ti yaa bi baŋ na ti a lan n kurila bɔhi shɛŋa zaŋ waligi gandamboya maa bi ku sɔrila tabi kpaŋkpama di zuɣu eh, n je lahabali bee n je soli din to n zaŋ bɛ na kuli niŋ shɛli maa nɔb yim ni nɔb buyi ŋɔ maa di labisibu ni nyɛ shɛli n zaŋ china eh, tuuli bɔhi maa din nyɛla ninvuɣu so kam niriba pam yuri ka bi yɛrili ka Dagbanli m-bala ninvuɣu sokam din nyɛ civil civilian yɛli ni totology totology labi yɛli n bala maa bachi labi boli n bala maa di kani di nyɛla niri kam bee sokam ka a zaŋ nira ni so n zaŋ zaŋ pahi ninvuɣu sokam di zuɣu zuɣu pam hati di alipana ba yiri waazu ni ban kuya na to a bi tooi yɛrili ka dagban li n bala ni warinim maa yaɣaya kuyili maa warinim maa eh, ni yɛn labisi ŋoli ŋɔ pahi ŋɔ eh, bu kɔbigi yini kan ya n bala kɔbiga yini ka ti ka wɔrinima wahu zaɣ yino bɛ zaɣ bɔbu yuri ban do tiŋ la wahu bɛ zaɣ bɔbu yuri bee ba piri maa ni di yɛlli maa ti mabihi yɛtɔɣa m-bala bɛn gba booni maa yuuri bɛ ni tooi boli li yuuri din di chɛ ka n ti ma soli ka n zaŋ tuui maa na din yɛn shɛm m-bala maa baya n-di nyaaŋa Ba yɛn di nyaŋ yin chaŋ ti kpuɣi gbɛngbɛhili n-zaŋ Dagbanli pahi ka di zaa ha nyɛ ba chiʒindi ka a zaŋ liŋ sɔŋ yɛtɔɣa na. Wula ka di niŋ? Ba yɛn di nyaaŋa ka Dagbanli maa totology m-bala. A bɔra a yɛli baaya ka yɛli a yɛtɔɣa, a bɔra ka a di nyaaŋa ka a yɛli a yɛtɔɣa. N ni naan zaŋ baaya n-lahi zaŋ yɛtɔɣa ee di nyaaŋa na ti pahi di zuɣu, totology m-bala, n-zaŋ sɔŋ ni yɛli so ŋɔ hal shɛb di bɔbigu di kura la soli ni ba yɛn simdi nyaaŋa yo di kura la soli ni nyɛ shɛm bala maa na. To! waɣari waɣari di nyɛla yuri yuri di ka ti ka ka yɛn ni waɣari dagbanli ni di kani to wahu bin bari so maa ni wahu yi yɛn woligirili wahu ni wahu wahu bin bari so maa n bala wahu ŋun do tiŋ maa bi zaaha nyɛla yuri dansi wahu wahu di mii nyɛla bi zaɣ bobgu yuri zaɣ bobgu din nyɛ shɛm bala ŋun yɛn niŋ waɣari bee warinima ka o nyɛ ninkurigu eh, o bi zooi tinkpaŋa mm, o dagbanli maa na bi chaŋ to ti kana ti yɛ ni eh, eh, kpɛŋ maa yɛtɔɣ niɣima nangban kpali kom bɛ bɔha nangban kpali kom bɛ tiya ni bɛ bɔha la nangban kpali kom o yɛla mi ka a zaɣisi ka di diya ka o bɔha a tiɛya n daa yɛla wula n daa bi yɛla yɛn ŋɔ ŋɔ ŋɔ ŋɔ ka a yuli ʒɛm maa to nangban kpali kom ka o bɔha maa na eh, zambaŋ ni tiɛ ŋun valima ŋun valima ŋun ka bi yɛn ni o malila zambaŋ no chee golima ni so ŋun valima o yɛn ni o malila o dila zambaŋ no chee daabi daa maa ha bi daa diri limi a daa na to ya ka karima ku ŋmɛri tinkpara ka gɔhiri chenji n laɣindi na kunduŋ puli ŋun puli bi chii binshaɣu kam kunduŋ ŋun ŋun ŋun binshaɣu kam ŋun dirimi kunduŋ puli n bala wa puli mi nyɛla ŋun bi diri tiɣira puu waɣinli a yɛn waɣa ni bi yɛ shɛŋa maa ŋun bi diri tiɣira ŋun nangbani ŋɔ ku tuɣumi o bi diri tiɣira ŋun ka bi yɛn ni wɔɣi puli din nyɛ shɛm bala maa na to salima maa puuni ti yɛn ni salima puuni ka ti nariga an to yɛn ni yɛngari naa an lan to yɛn ni eh, bini eh, eh, eh, neera ŋun ku ʒila bini maa na din nyɛ shɛm bala maa na salima puuni do zuɣu maa gbuɣinli n bala gbuɣinli ka dagba ŋo booni do zuɣu a jɛ naa bolli lala di yuya maa boliba maa ninkura ni biɛni maa yi tibila yu shɛli bin booni ba do zuɣu naɣanyili mii kunduŋ n bala maa ŋun ʒɛ tayiɣi zaani a yɛn ni da yuɣu bee shishiriga di ka taali amaa a yɛn ni jɛnkunu jɛnkunu ŋo ŋuna paɣa kpɛm sim n bala ŋun ʒila simdi zaani dahin shɛli bɔhigu n bala maa na to eh, nobu din pahari buyi maa mi eh, buɣusim kɛnkɛn kuŋ ni bɛ shɛm ni bɔri naa yɛlima shɛm kɛnkɛn kuŋ bin tooi zaŋ nara dungbaŋ n wuɣili bin lan tooi zaŋ kaɣali n wuɣili bin tooi kuli lan zaŋ mɔri din kuli yi mɔkpana daa bɛ ka bi booni zaŋ gulangɔŋ zaŋ gulaŋ gɔŋ n wuɣili a yi wuɣili kama gballi la ka yi che di gbuni maa ni bin tom ŋa dajihi n zaŋ dari pali ka zaŋ li pa ka tili kɔrili niŋ dinni ka di tam di zuɣu din yɛn che ka eh, eh, ka yɛlo maa ku don tingbani ni maligi bee n saɣam ka zaŋ li pa di zuɣu n pɔrili ka vali niŋ dinni ka pilli bee n zaŋli zali ka toori ni maa ni ki na n yoorili toori ki leeni leeni na ti bura din daa chani shɛm bala maa na eh, bini maa mi eh, ti leeni pupuri pupuri maa ŋɔ a ku nyɛ nosuɣu ni bɛ shɛm maa nosuɣu kpula maa di zaɣ ti tali ka ni tooi kpɛ kpalaŋ piiba kama kpalaŋ kpalaŋ kpalaŋ pia ni kpalaŋ pia naanu wuɣili mi kaɣa kaɣa ka bi ku zaŋ ni ku wuɣili dabisi bɔbu ka bi zaŋ ni wuɣili ka nyɛ nosuɣu ka lee change tingbanni bɛ niŋ naa ka niŋ bia ni mini naɣabindi n ʒɛli ka binshaɣu ku tooi kpɛ dinni din ka dagbaŋ kɔra a chaŋ tinkpani sɔŋ a ni nyɛli din nyɛ shɛmbala maa na eh, eh, ka zala mi e to eh, leenga leengi mi dali kpɛma ka bi yɛn zaŋ sa n nyɛ da kpɛma pa di zuɣu n zaŋ gballi pa yin tooi ti leen din ʒi di gbuni Yen ʒila di gbuni o ka naan zaŋ banchi pa a mi bi yɛn niŋ zaŋ gballi pa di zuɣu ka bi zaŋ gballi pa di zuɣu wula ka bi yɛn niŋ va binyahari pa di zuɣu gbala ŋɔ ka bi yɛn zaŋ pa di zuɣu ka di gbunni ŋɔ mali maham ka i ʒiya ka paari ka bɔbili ka bɔbili ŋɔ na bura din nyɛ leenga maa ka zala maa mi duu varanda n bala bi yi pili duu ka sa dari ayi di dundoli ni n ŋooli na to je ka di pukparili maa mi din ka ti di zaŋ n bahindi eh, pukparilim polo maa na ti yɛn ni eh, di polo n bala zonfa bihi da gba mini boli binshaɣu zonfa bihi dini nyɛ sanji dini n daŋda dini n kuli yirina dama din vari maa na pun nyɛla tuma di pun gbaŋ zaŋ di laɣasibu ni nyɛ shɛli ŋun gba ti gba din ni nyɛ shɛm bala maa din ka ti booni zonfa bihi eh, din ka ti booni zɔn fa bihi eh, bin mi bɔndaa niŋ nyini ka wan daŋ na maa bin yi ku kɔhiri shɛli pala maa zuɣu ka ti dari maa ka wan ʒiɛ maa din valim maa bin yi saa yi ku mi bɛ chaŋ ti luŋ gbuni n koli n niŋ kubiɛ wa niŋ dinni mana niŋ dinni bɛ ti kuli tɔhiri mana maa din ka bi ŋahiri ka ti shɛri ka maa ka o kunna ka ka bi tima ka waani an ʒi ka wan na ti tari bɛ ka bi tima ka bo ni bɔndaa niŋ ŋuna Saɣama n daa tu tu mi maa so n daa fa ŋun ku shii laɣi to di ka dagba mu yooni bondaa na nyɛni maa ku kɔha buu maa mi ka ʒiɛ ka ʒiɛ valinga ka ʒiɛɣu ka di valima di valimmi di bela di ko ka chɛ saaja mankariga din zilim maa din ŋuna din daŋ la niŋbu n ku niŋ nyin kpee kpee n ŋɔ din ka bi booni ku kɔha bua to tinsi maa mi salima maa chɛ ni chɛnchi tola nyuli mala Ama eh, bi kpili laabo ko gbibu bi ti gbirila kpano do dini lan paya yaa sakoro nyuya nyɛla shɛɣana bi libi zuo ka bi ŋɔbirili di mala kɔbiri ŋɔ chɛmba nim mini chɛnchito di nim bala nyuya n bala maa nyuya balibu balibu nyɛla pihitana ayi nyuli balibu balibu pihitana ayi n nyɛli to eh eh, batakpaɣaya yili jimli eh, zoya yili saŋ eh, bin bo eh, gushɛɣu mali tiba ka kuli n ko yili gushɛɣu eh, dalaana din ŋuna nimaani maa na yili ku noli mi pa tabi na din nyɛ shɛmbala maa na di zuɣu saha ka ni ti chaŋ n ti deegi talim ka labina ti zaŋ jɛli ni jɛli ka ti na chaŋ maa ka zaŋ ʒii maa n zaŋ tɔɣi ban nuu pa ʒii maa zuɣu tɔ ti kuli ni yɛtɔɣa waɣala taɣa ti zaŋ ʒi maa n zaŋ tuɣi nobu din pahari buyi ni dini ka tiɛn chaŋ maa ee din pahari buta ni dini ka tiɛn chaŋ maa kpɛ ŋɔ maa mi ee daŋ ni dɔɣi mi yɛtɔɣa n nyɛli kpɛ n bɔri mi di gbilisi tibili viɛnyɛlinga man gbaya n kpuɣila ee ee nina ayi n kpa n pahi gbilisi tibili viɛnyɛlinga Hmm. N niya nyɛla n bɔha ka di nyaŋa ka di nyaŋa ka a mi niya nyɛ a malila shili n kana n yi bɔha ka a gba baŋli to din nyɛ shɛli maa tin ʒiɛ tin zaŋ ti zuɣuri kpa tab ni dalili shɛli zuɣu n bala maa na bɛ ba pili yuusi falaŋa kibikib pia ni anu ka a mala kibikib pia ni anu ka tarili maa nyɛ eh, maako dibata Dozo a zuɣu din ni nyɛ shɛli m-bala maa, daŋ ni dɔɣim yɛtɔɣa. Amma ti zo gbidisim tibili viɛnyɛliŋga, ka kpe piyɛnaanu n-ti n naa ka a lee zaŋ li ti ma na. Gbidisim tibili viɛnyɛliŋga, amma ti zo doo bia ŋun be o ma yili o yiɣi sani, a bo n-lee bala?
alabali n bala bee adachia n bala adachia n bala kura ata n bala o biɛni ŋmani yi ka ti nyu ŋmani labi bia ba piri yisa rufa yaa zuɣu dini n bɔŋɔ ka ko pii anu maa ko dibata a ba piri bipuɣunga bia a ba piri bipuɣungi bia ka o lee nyɛ tinzun nira a bo n lee bala
N saha maa o ŋahibu n nya nyɛ ŋahingi n bala maa. A ŋahingi n bala, a ŋahingi n bala eh, maa ku dibata ka o nya n-ti o maŋ maa. Bɛ ba kpiri Abu Kar Abrazak, a zuɣu diri m-bɔŋɔ ka a baŋ ka jipɔri ata ti a maŋa kpe ŋɔ maa, a di ni chɛ nir maa kundin maa ni galisi gba. A zuɣu dini m-bɔŋɔ, a ŋahibu m-ma kpɛma ti zo doo. A bɔ n-leei ba la? A yaba.
ayaba ayaba ayaba n bala maa n nyɛ mina yɛn na ayaba paɣa maa ko diba tam o ko di ti o maŋa bi ba piri suɣuri a zuɣu dini bɔŋɔ ka ba ka di puɣura ata n ti a maŋa a mini so yi laɣam ma yini ka yi nyɛ ka o nyɛ paɣa ka ba nim wali taba a bɔn lee bala n nyɛla
a ma bia n bala maa ma bi to n nyɛ I nyɛla mabito amaa mabia n nyɛ o.
o nyɛ paɣa. Mm.
yaa mabia n bala. o nyɛla paɣa.
Mm.
a mini o laɣim la ba. Mhm. ka imanim lee wali. a mini o laɣim la ma. Mhm. Eh, kana kana a mini so yi laɣim ma mhm. eh? so yi laɣim ma yino ma yino ka ba yino ma yino eh? ka o nyɛ paɣa a bole ba a ti zo paɣa m-bala hmm? yɛli a ti zo paɣa
eh, maako diba ata maa puuni yɛn tooi la maako diba yi diba yi ka yɛn tooi eh, a raba gbaai bɔhigu maa ʒe yɛlinga saha maa mi nyɛla din yaɣi di zuɣu a tibidarigibo ni nyɛ shɛli n bala maa na a ti zo paɣa ka ni bɔ na yɛli nyɛ a chɛŋ ti chɛŋ ti kpuɣiri ma ee a ti zo yi nyɛ paɣa bee a biɛli nyɛ paɣa ti ka bɛ paɣa ti mi ka ti zo paɣa ti mi kam ni bɔri shɛli kpɛ ŋɔ ŋɔ ti ka ma bi to ti malila ba bi to a mi ni di laɣam ba kpɛ ma niŋ wali ba bi to nyɛnya eh, a kpɛ tiŋ puuni din ku pali ni o ma bi to ma bi to ka dagbanli ni ba bi to n biɛni Babito, a mi lɔn laɣim ba ti ma ni n wali, babito n bala, a mi lɔn laɣim ma ti ba ni n wali, mm, ti ka ti a ku tooi zaŋ li ni a zaŋ niŋ din ni, din nyɛ shɛm bala maa, ka ti so paɣa n kuli bala maa na. Tɔ, ɛɛm, ti na kuli beni kpe kum ni kuli malibu shee, ɛɛ, bɛ ba piri Yisa Rufai, a zuɣu dini m-bɔŋɔ, di malila kibikib pishi ka maako maa nyɛ maako dibaa nahi, a zuɣu dini m-bɔŋɔ ka a baŋ ka di pɔra anahi ti a maŋa. Bo ka Dagbamba lee booni kpii noli? Dagbamba mi ti yɛli ni kpii noli. Bo lee bala? Kpii noli.
Kpii noli. Hmm.

fali niɛma fali niɛma a yɛbu ni na biɛni bee a lan ni na biɛni ka zaŋ binshaɣu taa na biɛni eh, o na bɛ o nyɛvuli ni hmm. ka taa binshaɣu din nyɛ fo niɛma o na bɛ o nyɛvuli ni ka taa eh, poi ka naan ti kpi
o na kuli ʒila o nyɛvuli ni ka taa kamani sitirili bee bin ka o ka o taa eh,
Pɔraa a ni na mɔɣi ka o nyin ti o maŋa nyin ni tiri binshɛɣu taai shɛli ka na bɛni nyɛ saha o ti kpi di lan ka yɛtɔɣ waɣila yaha nyin dini nyɛla a dini ni nyɛ shɛli ɛɛ bɛ ba piri bɛ ba piri suɣuri a zuɣu dini ŋɔ ka ban ka di pɔra na n-ti a maŋa bɛ yɛli ni niri dola ka gili dundoli ni wula ka di wuhira bi yɛli ni nira o dola ka gili dundoli ni ni chaŋ ti kaagi maa o dola ka gili dundoli ni wuhira ka di wuhira
sariguya ni o mirila kpibu n bala ni o mirila kpibu naam o mini kum shee bi lan waɣa pora pora pora ni ŋo ka pora nahi ŋo ka o jinti o maŋa pora nahi pora nahi n bala o lan zuma mi maa pora nahi n bala ka o jinti o maŋa Bɛ ba piri Yusuf fara nga wuhi do a zuɣu dini m-bɔŋɔ, Dagbaŋ mi yi ti yɛn ni nir shii siɣiya, wula ka di wuhira? O mirila kpibu. O mirila kpibu. Ka di wuhi wula? Bee o siɣila kpibu.
O kurigimi. O kurigimi. O kurigimi ti naai. Ka di wuhi ni o pa miri kum dundoli. O biɛɣu bi lahi waɣa.
Ni di ku chɛ kpe ni kpe nir shii yi ti siɣi, kum daalaamaanahu n-kana o sani. Maa ku dibanahi m-bɔŋɔ ka m-bɔŋɔ n-ti o. O mirila kpibu maa dibanahi m-bala. eh, bɛ ba piri abudil abukari abdulrazak a zuɣu dini bɔŋɔ ka a yɛn baŋ ka ji pɔra ata ta maŋa kpe ka pishi ka ti mali kpe kpe ŋɔ maa ti binkɔra mini ti bindira bindira shee mala di gba zaaha di malaa yɛn buɣusili sɔŋ ti na shɛm ka ti nya a zuɣu dini bɔŋɔ bindirigu ka dagba mi lee booni sagbarigu

ba ku diba ta tambala di chee ka gari chee zaŋli ta eh, a kuli yaga bo ban yɛ nubili ku taalim to eh, di la piri suɣuri a zo diri bɔ bindiribo ka saɣa shɛli bin duɣuri na yili buɣum tɔbu dali maa buɣum tɔbu dali bin duɣuri saɣa shɛli na yili maa n ŋmaa tahi kpambi yɛn waa ka dagbagu
Bo ni la gandu. Gandu. gandu.
N yɛra ya buɣim tɔb dali ka bi kɔrigi binkɔbigu n duɣi bin saɣi shɛli n tari kpambi yiɣisi ni ʒi shɛli. ne ya din fa gan gan do ŋun ko shɛla talla n na yili ka bi duɣirili bi ba falanga a zo dini n bɔŋɔ bindiri shɛli bin duɣiri chuɣu dala asiba ashi n chɛ tu jiŋ ka kala chuɣu dala asiba ashi yɛn ni spɛ shɛli bindirigu bin duɣiri bindiri shɛŋa n ba ka dabam n booni asiba nim ban yɔra bee bee chuɣu bindirigu bee ee asiba nim ban suuli asiba nim ban suuli
yɛla yɛ chuɣu dali o chuɣu dali yɛ ka dama o bɔɔli ni gba yɛ ni gba yɛ din gari ni gba bin yi zaro faaye bindirigu ka dama mi le bɔɔli kpaalulu

Yi ti je ni nyɛ chɛchɛbila chɛw. Bɛ zaŋ li bi ni dina ni so di nyɛ chɛchɛbila chɛw. Di nyɛla din maa gari. Tɔgɔ maa tɔgɔ maa di wɔbi gari. Ee nɔbi din paali buta maa di nyɛla bɛ yaa din daa che ti ni chaŋ ti vo kom ka labina ka bɛ ba piri baŋ ba zaŋ din yɛli maa zaŋ ti tina di nyɛ shɛm bala maa na.
Alaagbo m-paɣisi Yibo bia, o bi gariti naɣinyɛma tooni. Dira m-moli saa ni m-moli ni a kana ti wuhi a milinsi mini a baŋsim zaŋ chaŋ Dagbanli polo, ka boli li baŋsim chuɣu saha. Ka ti ni daa nya tuuli dini maa ni chaŋ shɛm maa, baŋsim chuɣu molo ni daa lahi moli din pahiri ayi. Bilichini bihi pishini anu zaasa n-daa yina ti pii gbana ni bɛ kana ti wuhi bɛ Dagbanli milinsi baŋsim chuɣu saha zaa talivishin zuɣu. Jɛbo ka Dagbanmi lee booni Barzan ka daa. Barzan ka daa tikari n bala maa. Tikari kuuka ka naa n bala o nyɛ pora n daa ti o maŋa. Ee din be piri zibilim tahiru a zuɣu nini bɔŋɔ ka baŋ ka dee pora anahi ti a maŋa. Niri yi kanna n ti nya luɣi shɛli polo ka tihi zibigi dinni di zooya ka di tooi nyɛla wula

zaŋ maa zaa zaŋ ti zaa tɛlivishin asibili dalikam zaasa kuriga anii zuɣu ni ka birichim bihi ŋɔ zaŋ bi nyɔri taɣili taba n-wuhi bi milinsi zaŋ chaŋ Dagbanli polo baŋsim chuɣu saha. N tihira, asibili dalikam zaasa yuŋ kuriga anii n-nyɛ ʒii ŋɔ. Ban bɔri ni bi sponsor baŋsim chuɣu bee n-tab sɔŋli, bɔmiya 0242071944 bee ka a bɔn 0243671243 baŋsim chuɣu wuhi maa milinsi zaŋ chaŋ Dagbanli polo zaa TV dihitabli dundɔŋ. Tuma naɣila gbumpaɣisi yi bi. Wuhimi a Dagbanli milinsi. Tɔ! Ti labina ni ti ti zaŋ nɔbi din pahiri ata laasabu ni nyɛ shɛli n-zaŋ n-ti. Din pahiri ata maa puuni, bɛ ba piri Abu Abubakari Abdulrazaq nyɛla ŋun lahi yina ni maaki ayopɔin ka bɛ ba piri suɣuri Abdullahi ka o yina ni maaki ayɔbu bɛ ba piri Yusuf Falanga Hudu o gba nyɛla ŋun yina ni maaki ayopɔin ka bɛ ba piri Isa Rufai ŋun yina ni maaki ata di lahi wuhiya ni niriba ayi lahi nyɛla ban n lu sɔŋ bɛ ba piri Abukari Abdulrazak n ti pahi Yusuf Falanga ka ti chaŋ kpalankpaa nɔbu maa puuni n nya din yɛn bahi ni shɛm bɛ ba piri Nana Sibiri mala.
maa bahi. Shɛb ban kanni na yɛn ŋmanila bɛ biɛlila bɛ tab na. Shɛb mi ni mɔni paai sunsuni, amaa ka lee bi paai. Hal shɛb beni n-ni paai kpaliŋkpaa, amaa ka ku kpuɣi jaashee maa. Toori zuɣu m mabia, zaŋm a zuɣu a zaŋ ti zaa tɛlivishin asibili dalikam zaasa kurigi anii zuɣu ni, ka birichim bihi ŋɔ zaŋ bɛ nyɔri taɣili taba n-wuhi bɛ milinsi zaŋ chaŋ Dagbanli polo baŋsim chuɣu saha. N tihira, asibili dalikam zaasa yuŋ kurigi anii n-nyɛ ʒii ŋɔ. Kpambɔridiba To
yawa kpe ŋɔ maa na ka eh, kpankpama maa yɛn ŋuhi maa di yɛn ŋuhi maa a mi shikuru bihi bin yɛ kpahi eh, eh, buɣilim buɣilim maa bahiba ka bi vaai ti tulli maa ŋun ku yɛn di nyaanga gba a ku tooi baŋ shee bi chaŋ mi ka di ŋuhi n puɣi ka ti yi pa yɛn ŋuhi ka ŋuhi tabi bahi maa ni shee ka ti paai maa na poi ka n chaŋ tuuli maa tindina zaŋ bɔhigu din nyɛ pahari a poi maa biri ku nyɛla bin no shɛŋa tabi napɔŋ kpahi ka bi zaa baŋli kpii noli dagba mi ni boli binshɛɣu kpii noli maa kpii noli maa nyin ni yeli yeligu shɛli bahi ka kani dagba mi zɔrili pam o zalila zaligu bee yeligu ka o yɛli ka bahi din ka booni kpii noli maa ye doli limi dama o lan kani ti ni balima ko ye ni o bi lan yɛlli dama booni la kpii noli domin ti boli binshɛɣu fali nɛma o tarila o fali kana ni o kuli lan nya alaafee dɔri shɛli mini gbaanjira ka dabiɛm gbaag o ka o tari o fali o ka o ti nya alaafee ti labisi o o lan tooi deegi o binyɛhiri di ka taali bee ti yɛn ni nir dola ka gili dundoli ni ka gili dundoli ni a ni chaŋ ti nya o maa o lan pa o doo maa o ku lan tooi yiɣisi yaha shii siɣiya ŋɔ mi ŋun yɛn ti kana kum shifa nim kana o sani yi nyɛ kum shifa ka baŋ ni o ni kpalim yɛ shɛm maa di lan niŋya ka tiŋ ni ŋuna din ka bi yɛn di o shii siɣiya maa hali di mali maa o nan tooi vuhira ka o kpiim nyɔni pihim ŋun mi pihim yɛtɔɣa ka o pihim nyɔni din nyɛ shɛmbala maa na ti bin kɔrɔ maa sagbarigu sagbarigu bi kɔɣilimi nyuri ka ku kɔɣila ka zim ka ka bi mini bi ŋɔritili bi bi ŋɔriti koko zaani ka di miini maa bi bi ŋɔritili bi yɛn niŋla kom ŋɔ ka di gbiigi ka bi niŋ chɛba chɛba ŋɔ niŋli kamani bin kɔɣiri kaŋwa koko la n bahi dinni ka niŋ naanzu zim n niŋ n kɔɣi n bu zimbuli maa n zaŋli kpaa niŋ dinni n kɔɣili ko kɔɣili ka di mali chɛkpara wɛ di puuni na din ka bi booni sagbarigu a bi niŋ saɣim ni bi niŋ kɔɣi duɣu zaŋ niŋ dini maa ŋɔ din ŋɔ a ti booni la siɣidu ku kɔɣili saɣim ka bi mali di monda e di ti miigi ka yi puuni na din ka bi yɛn niŋ n naan niŋ bin niŋ dinni hali bin tooi niŋ gba n niŋ dɔri pa di zuɣu ka nyu ka ka naan to chɛ ka yɛn nyɛvili maa paai saɣabu maa din nyɛ shɛm bala maa na tee ni bɔmboo buɣum tɔb dali bin duɣuri binshɛli maa din ka bi booni gumbuɣu gumbuɣu kpɛ pɔɣ siis maa din ka bi yɛn kurim jɛhili n duɣu piɛɣu maa piɛɣu ka bi yɛn kɔrigi n duɣili n ŋmaali tahakpambi yinsi dagba mi boonila gumbɔɣu gumbɔɣu ka bi duɣi nayili special food n nyɛli din dindali maa eh, eh, tuɣudali ah, i pun ŋubila shinkaafa asibaashi lala ka bi tahari taba bi boonila daana ka din nyɛ shɛm bala maa na eh, kpaalulu mi nyɛla kpaalulu mi nyɛla sinkpili duɣura bɛ ku duɣili bula bula bula bula maa niŋ yɛli ni naan zuo niŋdi ni niŋ kpakahili tiɛlli ni na ma a ŋubila n nyu kom hali ka din ti niŋ to ti kula ni yɛtɔɣa waɣala ti ʒii maa kpalim kpaa ka ti chɛni maa round four maa bee bahigu maa nyɔbu maa din ka ti chaŋ ti kpɛ maa na kpɛ Dagbaŋ kurili milinsi wuhibu shee m-bala maa dama la kibikib pihita ka di maa ku maa nyɛ maa ku dibayɔbu kibikib pihita maa ku dibayɔbu di zuɣu a kuli maarila maŋa n-wum li ka va dama di maa ku maa galisiya pam to kalimi ban doya ŋɔ n-sɔŋ yɛn pilimi ni bɛ ba piri suɣuri bɛ piri suɣuri gbilsim tibili viɛnyɛliŋga m-bɔrimi ni di nyɛla kalinli Kalinli maa mi a ni kpaai shɛm a yaa tariga ka di tarili ni nyɛ shɛli ka di doya na. Kalimi nayili kpamba, kpambaliba, ka kpam o nayili kpambaliba nama dibaata din pa taba. Din pa tab ka n yɛli ŋɔ, ŋumbɔŋɔ nyu yi, ŋumbɔŋɔ m-paya, dibaata n-sɔŋ. Wulana,
kpanalana, gushiinaa. Pɔra ayɔbu m-bɔŋɔ ka o di n-ti o maŋa, o nyɛ pɔra ayɔbu, pɔra ayɔbu m-bɔŋɔ. Bibapiri Yusuf Falanga, a zuɣudini m-bɔŋɔ, ka baŋ ka di pɔra yɔbu n-ti a maa ka kɔpihita ka a mala. Bɛ ba piri falaŋa. Kalimi sapashiɛnnim nama dibaata din ku pa taba tuuli maa n-zaŋ sɔŋ. Tooni a
chiri fo, a chiri. Tooni a chiri fo, ni a chiri.
savelugu nim ŋɔ sisa la ka mɔri luŋa a gbilsiri tibila a wumdi bin Kamuna
chirifo ni jɛmfo.
Di ŋɔ ayi ka tariti biɛɣu maa ku dibaa ata

kuɣulɔɣu. Kuɣulɔɣu, o nyɛmi maa ku dibayɔbu. O nyɛmi maa ku dibayɔbu tooi maa, kuɣulɔɣu, di gba ni ku pa tab shɛm m-bala maa. Tɔ! Eh, bɛ ba bɔri Abdulrazak, Abu Kar Abdulrazak, ka ni yaa napaɣiba nama dibaata din pa taba, napaɣiba, yaa napaɣiba nama dibaata din pa taba. Banzalaŋ,
ka ʒiɛ.

na paɣaba na maa kaliba la wo wa sibɛli na ba mali tɔɣu na na ba ni aw kali ana wa na kali da ee bari baba wa na kali ni pam titi wo ee bi ba piri maa ee diba nahi diba yɔbu maa puuni maa ku diba anahi ka o nya dibayobu maa puuni yɛ chɛ o daa kalibali hali to kpɛ kibikibili pia ni anu maa kuma nyɛla diba ata kibikibili pia ni anu maa kuma nyɛla diba ata eh, yusuf palanga a zuɣu dini bɔŋɔ a zuɣu bɔhigu n bɔŋɔ ka labisi ka di pɔra ata n ti amaŋa ŋun ka dagbaŋ mi lee booni duubi duubii nayili nayili dundoŋ ni yɛtɔɣa n bala a yɛn labisi yɛn zaŋ maa zuɣu n ti nayili duubiya nayili
ni paɣa bia zaŋ bia ti na paɣa bee naa ni kpuɣi paɣa ka ka bia zaŋ naa yɛn kpuɣi paɣa ka zaŋ paɣa maa niŋ so duu pɔra ata n bɔŋɔ ka o di n tooi maŋa pɔra ata n bɔŋɔ ka o di n tooi maŋa yi said o faai a zo dini n bɔŋɔ Ŋun ka Dagbaŋ lee booni Ziŋ Naa.
Bia dɔɣi bi so ka o bi paai naa bee kaman naɣa yi kani naa ka bi dɔɣi bi so ŋun ka booni Ziŋ Naa. Naa maa dapala. Pɔra ata m-bɔŋɔ ka o jin ti o maŋa. Daa paɣa m-mali puli bɛ na bi dɔɣi o bia maa ka o kani o Ziŋ la naa maa. O chaŋmi Ziŋ Naa maa. Bɛ ba pɔra bi kari Razak. Azuɣu dini m-bɔŋɔ. Ŋun ka Dagbaŋ lee booni Naama.

kɛ kpalim kpaa bɔhisi maa m-bala ka ko pishi maa ko dibata yisa rufai azo dini m-bɔŋɔ bɛ ba piri suɣuri bɛ ba piri suɣuri azo dini m-bɔŋɔ bia boli niri ni paɣa zuli ŋuni n-lee bala ŋun ka bɛ lee booni na paɣa zuli na yili dundɔŋ ni yɛtɔɣa maa n-daa bala na paɣa zuli na paɣa bia ban kpuɣi na paɣaba puuni na paɣa so bin zaŋ na ka o dee na paɣa ban nyɛ na paɣa bihi maa na paɣa bihi ka bi bɔni na paɣa zuli
ban nyɛ na paɣa zuli kpam ŋɔ maa ni di yɛli shɛm maa mali din kɔla maa duu bia bɛ loko ka chɛ na paɣa zuli na na paɣa piringa so yi kuli na yili ka tɔhigi o bia o tizɔbili kuli na yili ŋɔ ka bi bɔni na paɣa zuli di chihigi gari nimaani Di chihiriya ni nyɛ shɛm bala maa na. To eh, ti kpankpaa shee maa maa kpɛma wahi ni diɛma kibiko pishi kibiko pishi ka di kpuɣi kpɛ ŋɔ ni ŋɔ maa na. Maa n yɛn maŋ viɛnyɛliŋga ka di mali maaku dibata kibiko pishi maaku dibata. Isa Rufai a zuɣu dini bɔŋɔ a yi mali shili wabo ka bi lee wara ka gbubi suhu ni kpana. Dagbaŋ.
Ʒɛm. Ʒɛm maa ku dibata. Maa ku dibata. Ʒɛm. Bɛ ba piri Abukar Abdurazak. Wadinni ka bɛ lee wara ka gbubi yiliŋga yilinsi. Baɣi. Baɣisi. Pɔla ata m-bɔŋɔ ka o di n-ti o maŋa. Suɣuri. Wadinni. ka bi wara ka gbubi fiɛnsi fiɛnsi ka fiɛnsi bɛ dinni
bila bila
di yuuni ma yuli n kpɛ yɛlimiya bila Furaata n bala ni bɔri maa mɔri ni ni mirisi ka yɛtɔɣa shɛŋa yina dinni tɔ bɛ ba piri Yusuf palaŋa azugu dini n bɔŋɔ mɔdini ka bɛ wara ka bɔbiri ni lɔma. Damaaya.

o ku yɛli limi din lee tu ni o labisi ka di nyɛ labisibu maa ka o zaŋli yɛli jɛma yɛtɔɣa jɛra ni ka bi lɔri loma din nyɛ shɛm bala maa na kpɛ ka zaati bɛ baŋsim chuɣu chuɣu maa din ku yɛ ŋɔ baŋsim maa zaa bɛla din ni nyɛ ka ti zaŋ ti galisiri zaŋ ti nu tim ni piirili ka di gbirigiri maa na ka ti zaŋli zaŋli tiri salo maa na kpɛ ka ʒiŋɔ ʒi maa zaŋ tina ni ti ti n zali ti ku lahi tooi niŋ yɛtɔɣa waɣala chɛ ka n gba zaŋ labisibu maa ni nyɛ shɛli na zaŋ tina ka ti zaŋdi zaŋ chaŋ din kula niŋ yɛtɔɣ waɣila di bi pun baŋ shɛŋa amaa di shɛŋa ka ti kuli yɛn zaŋ niŋ na yɛbudoo ni bimbɔri nim maa ŋɔ ŋɔ ti kuli yɛn chaŋ ti kpɛ dinni na amaa din nyɛ naa paɣibil sani bɛ booni la duubiya ŋun na kuna kana ka du. bi booni la duubiya bana zuɣu mi niŋ na paɣa kpambi maa duu duubii ka bi bolo maa na bi booni la duubiya n di bɔhi na yili kpambaliba kpambaliba bɛ mi ka chɛ kpambu o kpambaliba yɛtɔɣa ka n yɛla ŋɔ bin nyɛ n ba wulana kpana lana gushina laa ka di tuɣi chɛna sapashin nim maa mi kamo naa wummiya na kamo naa a chiri a du lala ka di chaŋ hali chaŋ ti n paagi gbunni na daa ka bi gba kpuɣi chɛni maa na eh, jɛnfɔ ŋɔ ŋuna o yaɣili bɛla o ko ŋuni n ʒiini naa nudirigu polo din nyɛ shɛm bala maa na ka kana eh, eh, na bi puɣinsi nama maa kundɔɣu kpatuya eh, sɔhila sɔhila ŋɔ ka ti sa chaŋ mali kpatuya kuli naya ka kuna fɔ ŋun gba paya nyɛ kuɣu lɔɣu din nyɛ shɛm maa bi gba dini maa ni paya shɛm bala maa bi gba nama maa di galisiya pam chɛ kana bimbo na paɣaba ni mi gbanzalaŋ gbanzalaŋ o malila o yili gbanzaliŋ malila o yili ni napaɣa bihi ka ka ʒiɛ ka o mali o yili ni napaɣa bihi ka bini katini ka o mali o yili ni napaɣa bihi ka galibaŋ mini naanbiɛni Naa ni be shɛli maa galibaŋ gba mi nyɛ kpɛm nimaani na lala ka di gba mi pa tab chani na din nyɛ shɛm bala di ba yɛ ka di zaŋ ka zaŋ ka chaŋ ti zaŋli gbunni gbunni ni na chaŋ ti tuɣiri li na din di chɛɣili chihigi maa na to ziŋ naa naa paɣa mali pu to din ni ku doyi shɛm bala maa na ŋɔ ni maa ŋɔ ŋuna yi nyɛla yin tuɣi n duɣi shɛli zaŋ yi din ŋuna talaŋ ka ni talaŋ zaŋ din labisibu ni nyɛ shɛli n ti zaŋ ti na Di zuɣu ti ku lan niŋ yɛtɔɣ wɔɣila tɛɣu ti chaŋ ti vooi kom tɛɣu ti chaŋ ti vooi kom ka labina nti zaŋ nti ti bee ba piri mbaŋ ba soli ka o zaŋ din kam bɛni maa zaŋ ti tina ka ti nyɛ din nyɛ shɛm ka lan mali shili guli zuŋɔ dalina.

Tuma naɣilaa gbuni paɣisi yi bi bi o bi gariti naɣi nyama tooni. Di daa moli saa ni moli ni a kana ti wuhi amilinsi mini a baŋsim zaŋ chaŋ Dagbanli polo ka boli li baŋsim chuɣu saha. Ka ti ni daa nya tuuli dini maa ni chaŋ shɛm maa, baŋsim chuɣu molo ni daa lahi moli din pahiri ayi. Bilichini bihi pishini anu zaasa n-daa yina ti pii gbana ni bɛ kana ti wuhi bɛ Dagbanli milinsi baŋsim chuɣu saha zaa talivishin zuɣu. Jɛbo ka Dagbanmi lee booni. Barzan ka daa. Barzan ka daa tikari n bala ŋɔ. Tikari kuuka ka naa n bala o nyɛ pɔra n daa ti o maŋa. E din be piri zibilim taai yɛro a zuɣu nini bɔŋɔ ka a baŋ ka deei pɔra a naa ti a maŋa. Nir yi kanna n ti nya luɣ shɛli polo ka tihi zibigi din ni, di zuɣu ya ka di tooi nyɛla wula?

zaŋ maa zaa zaŋ ti zaa tɛlivishin asibili dalikam zaasa kuriga anii zuɣu ni ka birichim bihi ŋɔ zaŋ bi nyɔri taɣili taba n-wuhi bi milinsi zaŋ chaŋ Dagbanli polo baŋsim chuɣu saha. N tihira, asibili dalikam zaasa yuŋ kuriga anii n-nyɛ ʒii ŋɔ pambo ni bi sponsor baŋsim. To eh n tiɛha bɛ kabɔti maa na nyɛla din na kuli lɔra eh n labila n ti zaŋ eh laɣasabu din bɛ nɔbi din bahindi nyaaŋa eh bɛ ba prayer ni round four Bɛ ba piri Abukari Abdulrazak nyɛla ŋun yina ni Maaki pia ni ata ka bɛ ba piri Suɣuri Abudulai ka o yina ni Maaki awɔi bɛ ba piri Yusuf Falanga Hudu o yina ni Maaki anii ka bɛ ba piri Isa Rufai ŋuni n-nyɛ ŋun yina ni Maaki pia ni ayi ti ni zaŋ nɔbi yim n-ti pahi ayi, ata ni anahi maa zaaha laasabu n laɣim bihi ba piri Abukari Abdulrazak o nyɛla ŋun yina ni maaki pihita ni anu ka bihi ba piri Suɣuri Abudulai ka o gba yina ni maaki pishi ni anu Bɛ ba piri Yusuf falaŋga Huudu ŋuni n-nyɛ ŋun yɛn maaki pihitani ata ka bɛ ba piri Yisa Rufai mi yina ni maaki pihita di zaa zuŋɔ di wuhiya ni bɛ ba piri suɣuri Abudulai n-ti pahi bɛ ba piri Yisa Rufai. n yɛn zali ti kpɛ ka ti zaŋ din pahi n to n yɛra bakoy ni kanna to amaa ni labi bɛ ba pina na sibiri sani ka o ti zaŋ din bɛni n zaŋ ti
0243 67 1243 Baŋsim chuɣu wuhi maa milinsi zaŋ chaŋ Dagbanli polo Zaa TV dihi tabili dundɔŋ.
Tuma naɣila gbunpa. To taali bɛ ba piri n baŋ ba ni a kpaŋmaŋa ni a mini a nyaŋ maa yin zaŋ yi zuɣuri gbaɣali taba din yina maa n bala do so saha ŋɔ tin kpɛ boli ti kpɛm maa ku kana ka o mini ganda moya ban tuhi lu tɔbu maa na maa ka bi ti chɛbisi taba di zuɣu di saha n bɔŋɔ maa ka ti zaŋ ʒii maa ni nyɛ shɛli n zaŋ n zali naa n paai ti zuŋɔ dali na ka ti lee zaŋ eh, ganda moya ban la yɛn kana kpɛ ka ti ti zaŋ ti gbɛri kpa taba di zuɣu bɛ ba piri alasan yu shɛli jɛŋ fo ni kana nti zaŋ bɛ kpaŋmaŋ pini ni nyɛ shɛli zaŋ tiba ka chɛbisi ba tin vooi kom ka o jinti o maŋa doo bipuɣiŋga yi kuli doo n-dɔɣi bia ka o bidibiga

Ka lee yɛri a mi ni Mukadas nyɛla ninvuɣu so ŋun shɛri bin ŋmahi ti Tamale ŋɔ di pa shɛli MCR nim maa ni yihi o flyer na ka a nya o shɛri bin ŋmahi ka di viɛli pam a mi gba yi bɔri bin ŋmahi ka bɛ luɣuli kam nyin boli Mukadas 024584. 0245 o namba n bala a yi boli Mukada saha shɛli kam zaa sa ka bɔri binŋmaa ka bɛla luɣuli kam o ni chɛ ka di paagi na ka a gba yo liɣiri niŋ o mɔba bani ŋuni n tila la pini ŋɔ ka ti zaŋ n tiba maa ti ni labi karimba sani n ti nya ʒii maa ni yɛn zali shɛm zuɣu dabisili ŋɔ. Di ŋmanila bɛ biɛlila bɛ tab na. Shɛb mi ni mɔni paai sunsuni, amaa ka lee bi paai. Hal shɛb beni n-ni paai kpaliŋkpaa, amaa ka ku kpali jaashee maa. Tɔ di zuɣu m mabia, zaŋm a zaɣa zaŋ ti zaa tɛlivishin asibri dali kam zaasa kuriga anii zuɣu ni, ka birichin bihi ŋɔ zaŋ bɛ nyɔri taɣili taba. Tɔ ee, tin ʒii maa ni zaŋ ti na n-ti zali luɣ shɛli polo m-bala maa. Tin kul gbaai li ŋɔ ee, silimiinsi ni knockout bu, ti na yi pii yirimi bahiri maa. Ʒii maa ŋun nyin moona bela tin piiri tin galisiri shɛb zaari maa gba yi ti lan kpa taba ka ti lan yɛn piiri bahira. Lala ka ti ku niŋ hal ti paagi ban yɛn zani kpalim kpaai niriba anahi maa ka ti yihi ban yɛn di pina maa nyaŋ tab maa na. Di zuɣu a yɛn ŋmɛrila kuŋ zaŋdi tiri salo ban be samban ni ka gbilisi tibili ka mali yiko kpe. Di pala a malila daguli ka yɛn tab sɔŋ li na. Yɛla dibayi zuɣu ka ʒii ŋɔ maa ʒiya maa eh, mission ni vision din tahi ti na ti bɔrimi ni ti yɛra ka baŋsiri niriba zaŋ jɛndi Dagbanli zuliya yɛtɔɣa maa din tahi ti na m-bala din ni ti niya ni ni nyɛ shɛli ti bɔri ni ti zaŋ limi zaŋ chaŋ ti yɛn naa ti mɔri bɔri shɛli din ka ti miinɔy bɔri ni ti gbuni kpalan zuya maa a sɔŋsim ni nyɛ shɛli zaŋ kana zaa tv n ti zaŋ ti ka tabi ka ʒi maa ka di chaŋ a mala daguli a bɛla luɣuluɣu vii tin tooi sɔŋsi ka di mɔli a daguli ni nyɛ shɛli zaŋ taa man daŋ yɛli yinim bila nya yi nyɛ din pili shɛm maa to tin kuli gbaa maa lala n bala maa ban mi bɛ yiŋ ka gbilisi tibili ban yɛn kana zuŋɔ dali maa di bi lan kpami ni ti yɛliya yi daa pun miri yini n daa kana kpɛŋ ŋɔ n ti zaŋ niŋ ma daa chɛ ka ka bi zaŋ ayi yuya zaŋ tima di zuɣu zaŋ chaŋ zuŋɔ dali di kpɛ ni yi gba mali shili viɛyɛliŋga n kana bɔhisi maa ni daa yɛliya ni di yɛn yirina yaɣ shɛŋa na maa ni pala di yɛn laɣila di zaŋha di zaŋ bɔhila yim gbib di piirimi chɛna jii maa mi ni kuli piiri wa maa yim mi shɛli ka ti na bɔhiri ŋɔ din yɛn ti miigi kirikiri ka turi maa di ka na ka ya zali kpɛŋɔ ŋɔ ka puhi ka paɣa pam salo ban bɛ sambandi ti ni yi maa bɛ shɛŋa ti ku tooi puhi koma nim yɛn n ti bi boora ti ku tooi boli yuya amaa ka lee yɛn suhi gbini eh, di joo naa eh, n ku tooi bolo n jɛmba n ba n bala maa eh, wa jɛmbi n nyɛ naba piri tuɣulana n ni puhi o biɛɣuni ŋɔ ti zaŋ chaŋ kuyili maa ni saɣanarigu nima saɣanarigu nima n puhiri pam n ba dijiwo na ni dijiwo wulana juni n bala maa to bi ba piri kpa kaɣali bi ba piri alaruru jaadoro ni ban bɛ ti mashina duu maa ni ban ku ʒe santili ŋɔ bi ba piri n baŋ ba nyɛ ŋun n bɛ n puha ma nyɛ bi pun nya wa gba ku tabiri soɣado o di nyɛ bi gaŋ n pahi yili ŋɔ tumtumdiba zaaha ban mali zaɣa ni ʒii ŋɔ maa yi puri so m-bɔŋɔ ka n zaŋdi n zaŋdi n tiri ya naan paai ti zuŋɔ dali na ti lan kana ya ni buha pala ya ti ni kuli gbaagi o ti ni gbaai maa ni lara